Is-Sibt 27 ta' April, it-tim ta' Xarabank flimkien ma' TVM u l-Bank tad-Demm organizzajna ġurnata biex niġbru d-demm. Is-Seba' ta' filgħodu, il-ħaddiema tal-Bank tad-Demm jippreparaw għal din il-ġurnata. Quddiem il-Bank tad-Demm intrama wkoll il-Blood Mobile Unit u jintramaw il-bżieżaq ukoll għall-okkażjoni. In-nies qed jistennew minn kmieni biex jagħtu d-demm. It-tim ta' Xarabak għaddej bil-preparamenti wkoll. Jasal il-protagonist, Ġanluka it-tabib. Illum se jiltaqa' ma' daw kollha li ġejjin jagħtu d-demm. Jiena stess kont nibża' ħafna nagħti, eh, l-ewwel darba li mordati ħażni ħażin ngħid il-verità għaliex tant bżajt mill-labra, imma hekk meta tkun grupp, u ma ġejna ġejt ma' grupp ta' sħabi u tajt bla problemi ġifieri. Ġanluka mill-ewwel jintaqa' ma' kollegi tiegħu. Dottor Elix Aquilina, id-Direttur taċ-Ċentru għall-Loti tad-Demm. Ġanluka mill-ewwel jibda jieħu r-ritratti u jiffirma. Dan it-tifel lil Ġanluka ġablu rigal li għamel hu stess. Ġanluka jidħol jintaqa' mal-ħaddiema u t-tobba. Tibda l-attività u jibdew deħlin in-nies biex jagħtu d-demm. Diġà hawn kju biex jirreġistraw. Hawn ħafna nies ġodda li jridu jagħtu d-demm. Din l-mara ġiet tagħti d-demm għall-ewwel darba. Qomt kmieni tapposta biex ngħid żgur. Ilni biex ħa nagħti d-demm. Imma dejjem nipprova nara li jkun hemm sħabi għas-sapport. U llum kont naf li ħa jkun hemm is-sapport, allura qed ħa nagħbad u niġi. U qiegħda f'idej tajjeb. Ili naħsibha għax missieri jiġi bżonn li jieħu d-demm ukoll u tgħajjart. Anke l-kantanta Amber ġiet biex tagħti d-demm għall-ewwel darba. U maħħa ġabet lil nannu wkoll. Eħe, kax kart nannu mija, tlox ma tiġix mija, ħaw tafni ma l-ewel. Ġejtu kmina u kol, ah, eh, Mux il-boss.
Jena ġej ta' smart il-reklam ta' xarabank, ġejt l darbit oħra u kien dejjem dejjem bax id-dem. U l-lum ġejt verek b'kuraċ u l-lum tajib nistanati. Ġan Luka Ikompli jieħu ritratti man-nies u jdur mad-donaturi. Thank you, all right, all right. Inti, għamil darba jew.
Wara li tagħti d-dem, hawnhekk jitrattawk tajjeb ukoll għax tista' tirrilassa. Din Doris ġiet apposta biex tiltaqa' ma' Ġalluka u biex ittieħ xalla li għamlet istess biex joħodha miegħu l-Iżvezja. Anke s-sindku tal-Pietà, Kitanti, ġiegħat id-dem għall-ewwel darba. L-ewwel nett irid ngħid proset lilkom u t-tim u tim kollu ta' xara bank għal din l-inizjattiva daqshekk nobbli. Il-karattri ta' Ġorġu Pawlu bħas-soltu ikunu kullimkien. U ġew hawnhekk ukoll.
Pala regal ħan nifirmaw l fuq fuq post karti għak fija, zommu daċi. La Paolo ħana mill-lek qalb, mill-lek hot and famous. Titħu ritrat mi għaj. Ħiwa.
ċeċi ta' Ħajja fil-nofsi għaj xbruħ.

Waqt li n-nies jibqgħu ġejjin, jiġi wkoll il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa Tonio Borg. Li wieħed irid jispjega wkoll li d-demm mhux xi ħaġa tagħtiha u mbagħad tista' tużaha sena wara, pereżempju. Jiġifieri huma hawnhekk l-isptar kull tant żmien iridu bilfors jagħmlu l-appelli għad-demm għaliex is-supply tonqos u anke xi ma tistax iżommu kemm trid. Il-Kummissarju Borċ jiltaqa' ma' Ġalluka u jidħol idur mal-post. Jasal ukoll il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. Il-Ministru se jagħti d-demm għall-ewwel darba. Importanti iva li nagħtu semna wkoll għall-ewwel darba bħala tabib u bħala Ministru li qed nagħti d-demm.
Il-Ministru Farrugia u l-Kummissarju Ewropew Borċ jiltaqgħu f'din l-attività u magħhom jingħaqad Gianluca. Il-Ministru Farrugia jirreġistra bħala donatur u jippreżenta l-karta tal-identità. Qabel jidħol jagħti d-demm, l-Ministru jinvistaħ Dr. Gianluca Bezzina. Gianluca, l-pressjoni all right? Peress li sa Ministru mhux qiegħda daqsxejn. Allora, ma forsi ħabbar kameras. Jista' jkun ukoll. Il-Ministru jidħol biex jagħti d-demm għall-ewwel darba. L-eks Ministru tas-Saħħa, Dr. Joe Kassar, Donatur regolari. U ġie għamel kuraġġ 'il ħaddieħor. Avolja l-mara għandha l-birthday. Naħseb li waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħti fil-ħajja tiegħek. Ġejt hawnhekk biex nagħti s-sapport u naħseb li hija importanti li dik il-ftit li nistgħu nagħtu, dik il-kwarta li nistgħu nagħtu fil-ħajja tagħna nagħtuha. Sadanittant aktar nies ikomplu jirreġistraw biex jagħtu d-demm għall-ewwel darba. Id-demm kollu li qed jinġabar qed jitpoġġa f'dan il-kontenitur biex imbagħad jittieħed fl-isptarijiet. U dan il-laboratorju fejn jiġi eżaminat id-demm. Hawnhekk anka Ġorġu Pawlu kienu hemm. Mela hawnhekk jiġu t-tubi bid-demm li ttieħdu minn fejn konna, minn fejn kienu dawk il-ħafna nies jagħtu d-demm u jiġu ttestjati għal ħafna affarijiet għall-mard, li jista' jittieħed huwa l-blood group u hawnhekk ikun hawn numru ta' xjentisti nies kwalifikati u trejnjati apposta illi jagħmlu dawn l-analiżi. Dawn Xanten u Anthony mit-tim ta' Xaraba qed jaġġornaw il-Facebook ta' Xaraba dwar dak kollu li għaddej il-ħin kollu. Jasal Kurt Calleja biex jagħti d-demm ukoll. Tajjeb, tajjeb.
M'għandix problemi.
Anke Santa Claus ġie għal din l-attività. Id-dem huwa importanti. L-ikbar rigal li nista' nagħti jien mhux dawk ir-rigali li nagħti t-toys u da kollu, imma d-dem li jien ma nistax nagħtih, imma Ġanluka jista' jtieħu ħafna minnkom li qegħdin hawn tistgħu tagħtu d-dem. Waqt din l-attività ġie għamel żjara wkoll il-Ministru responsabbli mill-PBS. Dottor Manuel Mallia. Din hija ħaġa ħafna nobbli, eh, inizjattiva fejn hawnhekk qegħdin naraw anka il-kantant li aħna rridu nagħtu wkoll is-sapport tagħna għal Eurovision li jmiss u milli wieħed qed id-dem ovvjament għandha importanza kbira.
Daniel, il-fotografu tal-Photo City, ilu jagħti d-dem ma' xar snin Imisimaw għaliex kien marjat id-dem l-ewwel darba. Ja dak ġejt tixtri minn ħanut hawnhekk u rajt xi tazzjoni xi parkajt fuq il-riserva tal-hawnhekk stess. U biex nifranka, ġejt nagħti d-dem. Imma minn dakinhar imbagħad bqajt tagħti. Eh, mela mbagħad bqajt nagħti.
Sallum ġifieri. Ġorġu Pawlu iltaqgħu mal-Ministru wkoll u jistidnuh jisfen hot and famous.

Iva, ġejt nagħti s-sapport tiegħi għaliex din hija inizjattiva importanti u kulħadd għandu jagħti s-sehem tiegħu wkoll.
Gianluca jiffirma wkoll lil Simon Busuttil.
Qed jikteb u jidħol qed viva. Effert, effert.
Effert. Effert. Sakemm Gianluca qed jiffirma, Paul jagħmel attakk tabib bħal Gianluca. U Ġorġ jagħti d-dem hu stess. Dan ir-raġel u l-mara tiegħu ilhom jagħtu d-demm 24 sena u jiġu jagħtu d-demm flimkien. Aħna koppja niġu nagħtu regolari jew vera ma tħoss xejn biex nagħmel kuraġġ il ħaddieħor biex m'għandux għalfejn jibża' xejn. Mela hawnhekk għandi il-ġew, il-ġew ukoll, inti tajt 121 darba. U inti? 111 sissa. 111 ġifir bejnietkom għattu il-fuq minn 230 darba. In-nies li ġew jagħtu d-dem l-ewwel darba u kol ħedġu lil ħaddieħor biex jiġu jagħtu d-dem. Jina nagħmel li kuraġġ li n-nies li biex jiġu jagħtu ġveru ma tħoss xejn. Għajna nħeġġeġ il kulħadd biex min jista' jiġi jagħti jiġi għax jinġej bżonnu U llum il-ġurnata jiddispjaċini għax ma nistax nagħti. Xtaqt niġi nagħmel karità minn qalbi hu. Efhem, familjari tiegħi kellhom bżonn id-demm u ovvjament inħoss li la jien b'saħħti u kelli nagħti hu. U nħeġġeġ li min kienu b'saħħtu m'għandu xejn jaqbad u jiġi. Nibqa' niftakarha għal għomri sakemm nibqa' ħajji hu di. Li qed tagħti d-demm. Iva, iva. Se ġamilha imma. Eh, eh, mela. Erba' xhur oħra. Mela, la ġejt hu. Din Claire ġiet tagħti d-demm fil-birthday. Għalaqt forti llum. U llum nixtieq li minflok naqla' r-rigal, speċi nagħti nagħti xi ħaġa lil ħaddieħor illi ħafna nixtieqha u waslet il-ġurnata eżatt on the day. Konna busy ħafna, sinjal tajjeb ħafna għaliex hekk ridna, hekk xtaqna li jkun hawn ħafna donaturi li li jiġu jagħtu d-demm. Hopefully n-nies jibqgħu ġejjin il-ġurnata kollha u jiġu issa fil-ġranet li ġejjin ukoll. F'ġurnata f'din l-attività irreġistraw 280 donatur. Tony, Nursing Officer tal-Bank tad-Demm jgħidilna li llum, ġimagħtej wara din l-attività, ir-rispons tan-nies żdied. Inħeġġu n-nies biex ikomplu jsostnuna tul is-sena kollha. Il-attività tal-lum hija importanti ħafna ħafna ħafna. Fl-aħħar tal-attività, l-istaff kollu tal-Bank tad-Demm jieħu ritratt tal-okkażjoni flimkien.
Nixtiequ ngħidu mill-qalb ħafna ħija. Grazzi.
immens talli ġejtuni.